Ke le dumediša mo leina le le maatla la Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. A re rapele. Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Halalelang. Papa, ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste, Morena le Mophološi wa rena, re rata go go leboga. Re ya go leboga ga o kile wa re lota, wa re babalela, wa re bolokela lona letšatši le. Letšatši le la boraro, la boraro la melora. Letšatši leo Morena le Modimo wa rena le re gopotšang gore re batho ba molora re tšwile moloreng, gomme go bontšha gore re tlo boela gona moloreng. Re tšwile leroleng go bontšha gore re tlo boela leroleng. Seo se bolela gore Morena le Modimo wa rena re ya go hloka maphelong a rena. Re ya go leboga, Morena le Modimo wa rena, ga o kile wa re romelela Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, yena motswala nnoši yena a kile go a bolela wa re yo ke yena morwa moratwa yo ke kgahlako ke yena le mokwe yena a tlo go re tsoša ka letšatši la bofelo. Papa, re ya leboga. E re ga re tsena tšatšing le, Morena le Modimo wa rena, re sa tlo bala palo ya Lentšu la gago, Morena le Modimo wa rena, bea mantšu a gago, Morena le Modimo wa ka, lelemeng la ka, o be o tloke, Morena le Modimo wa rena, mantšu ka moka dipelong tša rena. Thibolla bana ba gago, Morena le Modimana, o ba neele ditsebe tša semoya. E re mantšu a theoga legodimong le boraro, Morena le Modimana, ka tšhušumetšo ya Molodimoya Mokgethwa. Papa, re tle re amogele tšohle, Morena le Modimana, gore mantšu a gago a tle a be le maumo a mabotse maphelong a rena. Re tle re go kgahle ka tšohle, Morena le Modimana, o re tiiše, o re matlafatše leetong le re tlo go tsena mo go lona. Re kgopela tšohle tše maineng a mararo, la Tate le la Morwa. le la Moya o Halalelang. A re kweng palo ya Lentšu la Modimo, yona re e bona pukung ya Mateo, kgaolo ke ya botshelela. Re tlo e bala ka dikarolo tše pedi, re tlo bala 1-6, ra bua šia, ra buša gape ra bala 16-21. Yona e bala ka tsela ye, Sehlogo sa ditaba se re tša borapedi go tsoma Mmušo wo Modimo. Yona bala ka tsela ye e re, Itoteng, gore toko ya lena e se be ya go dirwa pele ga batho gore le bonwe ke bona. Ge le dira ka mokgwa woo, moputso wa Tata weno wa magodimong le ka se o bone. Ke gona ge o dira tša kgaugelo, o se itiletše phalafala boka baikaketši, ge ba dira phuthegong le mekgotheng, e le gore ba retwe ke batho. Ruri ke ya le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona. Wena ge o dira tša kgaugelo, seatla sa gago se setshadi se se ke sa tseba tše di dirwago ke se setona, gore ya gago kgaugelo E dule o utame. Ke mo tata weno, tatago yena motseba-phihlho, a tlogo go bušetša ka tše di bonagalago. Le mohla le rapelago, le se etše baikaketši gobane ba rata go rapela ba eme phuthegong le magahlanong a mekgotha, e le gore ba bonwe ke batho. Ruri ke a le botša.

16-21, Mohla le ikonago dijo, le se ke la etša baikaketši ge ba šošobanya difahlego, gobane ba, ba bifiša difahlego tša bona gore ba bonwe ke batho ge ba ikona. Ruri ke ya le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona. Wena ge o ikona, Hlola hlogo o hlape mahlo, e le gore o se ke wa bonwa ke batho ge o ikona o bonwe ke tatago moiphihli. Ke moo yena tatago motseba-phihlho a tlogo go bušetša ka tše di bonagalago. Le se ke la ikgobelela mahumo lefaseng le go, le, mo go senywago tšhwele le diji, mo go phulago mahodu a utswa. Mahumo ikgobeleleng legodimong, mo go sa senyego tšhwele le ditši, mo go sa phulego mahodu a utswa, gobane mo go lego lehumo la gago ke mo go lego pelo ya gago. Amen. Kgaogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshedišo a Moya Mokgethwa di be le rena ka moka, barategi Moreneng. mo tšatšing la pele la Lente, Letšatši la Melora, re kopana le mantšu a re a ngweletšego bana bešo Moreneng a sepedišago le naka, a sepedišanago le nako ye re tsenago mo go yona, e le matšatši a masome a mane a go ikona barategi Moreneng. Re kopana le mantšu a mararo ao a re eletšago, ao a re tiišago, ao a re phafošago. A thoma ka go re, Re itote. Ka leleme la Sejatlhapi ba re, Be careful. Go na le dilo tše tharo tšeo re swanetšego go di lebelela gabotse tšeo Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste a kilego a re thulela tsela a re bontšha tšona, a re bontšha tsela ya nnete ye re swanetšego go sepela ka yona e le yona tsela ye tlogo kgahla Tata wešo wa magodimong. O bolela ka dilo tše tharo. O bolela ka taba ya gore ga re dira ditiro re itote gore toko ya rena e se be ya go dirwa pele ga batho. O re ka mantšu a mang, barategi Moreneng, ga re dira dilo tše dibotse, ke nako ya gore re direle batho dilo tše dibotse. Re hlankele bahloki. Re thuše ba dikobo tse dikhutšwane, ka moo Morena le Modimo a re neilego matla ka gona. Efela re a eletšwa gore go direng ga rena ditulo tše dibotse, all these righteous acts, e se ke ya ba ditiro tša gore re bonwe re kgahle mahlo a batho. E o re tsebiša Morwa wa Modimo gore Ga le dira dilo ditiro tše dibotse, ditiro tšeo di kgahlago Tata weno wa magodimong, le se ka kgahliša batho gore le tle le retwe ke bona. O re nna le lena ga re dira tše dibotse re di dire kutamong. Ga re hlankela bahloki go se ke gwa tsebagala gore nna le wena ra hlankela. That is why ba re seo se dirwago ke letsogo la, la, la, la ntšogo xo se ke sa tseba ke letsogo le letona tšeo ka moka re di dirang re di dire sephiring ba re tata wešo wa magodimong o tla re a bona tšeo re di dirago re di dira sephiring e seng gore re retwe ke batho Lentšu la Modimo le re, Yena Tata wešo ka sebele o tlo re putsa ka mo go swanetšeng ka gona. Mara efela, ge ka dira go kgahla batho, ee, ba tlo kgahla ga ba tla bolela, ba go bolela botse. O re efela tseba gore ke gona ga o itifile wena ka go dira dilo tša gago phatlalatšeng. Taba ya boraro ke ye, barategi Moreneng, Morena wa rena Jesu Kriste o bolela taba ye nngwe gape, taba ya go rapela. O re ga re rapela, thapelo ya rena e be go boledišana le Tata wešo wa magodimong. O re tsebišitše ga a re ruta thapelo gore re na le Tata wešo wa magodimong yo e leng gore re ka mmotša dilo ka moka nako ka moka le ka moka, every time re ka kgona go khunama ra rapela. Ba ra efela thapelo ya rena e se ke ya ba thapelo ya go kgahliša, E se ka ba dithapelo tše ditelele tše di kwagalang re batla gore re ke re kwe ke batho gore rena re kgona go rapela. O re dithapelo tša rena e be tša kutamong. A re tswalela mojako. O tla o boledišane le Tatago. O mmegele tšohle ka pelong ya gago, gobane yena Motsebatšohle o tlo go dira ka mo go swanetšeng ka gona. Efela ga o rapela, o tshwana, o, o, o tshwana le bao Mangwalo a bolelago ka bona ba dithapelo tše ditelele tša mekgotheng, gore ba tle ba retwe ke batho. Tseba gore tše o di kgopelago o šetše o iphile tšona ka go tšea ditaba tša gago go di bea phatlalatša. Sa boraro. Bjale ka ge re tlo tsena go ikoneng, barategi Moreneng, Fasting. Fasting re tseba e le go ikona dijo. Morena Jesu o be a ikona dijo, o be a ikona meetsi. E fela ga se tsona fela tše e leng gore motho a ka ikona tsona. Go ikona ko go ikgathologantšha le dilo tšeo di šitišago motho, di tšeago nako ya gago. Nako ya ka ya gore re be le nako le Morena le Mophološi wa rena, Modimo wa rena yo a kilego wa re bopa. We are too busy. Re ya godimo le fase, ga re na le nako le mong wa rena, gobane re a ja, re a nwa, re iketlile. Wa tseba ge bophelo bo sepela gabotse, ga o iketlile, o fela le o lebala le yo a go, a go bopileng, o fela o lebala le mong wa gago. Efela ka go ikona, go ikona go a kokobetša, barategi Moreneng. Re swanetše gore ge re tsena tsela ya sefapano, re tsene re kokobetše, re tsene re le batho ba ba boleta, re le batho ba ba tsebago Morena le Modimo wa rena, e le, re le batho bao re nyakago Yena. E le ka nnete, ge re thoma re boletše gore re batho ba melora, Morena le Modimo wa rena re a Mo hloka, a re ikoneng, a re sepeleng tsela ye ya sefapano. Morena le Modimo a re tiše, Morena le Modimo a re thuše. O ka re Morena a ka hlonolofatša mantšu a, ya ra mabotse a tsena go lena, a tla ba le maungo a mabotse. Ya re ga re tsena tsela ya sefapano, ra tsena re tile, ra tsena re botile yena, gore e be yena tlo go re etelela pele rena. Re dire tšohle tše Morwa a re rutilego tšona, bjale ka ge Tate a boletše a re, Yo ke Morwa moratwa wa ka yo ke kgahlago ke yena, le mo kwe. A re mo kweng ka dinako tšohle. O re, Dinku tša ka di kwa lentšu la ka, gomme di a ntatela. A re mo lateleng tseleng ya sefapano. Kgopela tšohle tše Maineng a mararo, la Tate, le la Morwa, le la Moya o Halalelang. Amen. A re leboge Modimo Ntate yo matla ka moka, Lentšu la Gago re le kwele. Re kgopela Molodimoya Mokgethwa wa Gago Ona Moya wa nnete, Moya wa therešo, o re ruta go phetha thato ya Gago, Morena, le modumana le go phetha tšohle tše O re laetšego tšona. Papa, re kgopela tšohle tše, Maineng a Mararo, la Tate, le la Morwa, le la Moya Mokgethwa, ka Lebitšo le le maatla la go feta maina ka moka la Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. Papa, re a leboga. Amen. A re amogeleng tšhegofatšo ya Morena ka dipelo tše di dumelago e le ruri. A Morena a re segofatše. A Morena a re boloke. A Morena a re phadumišetše sefahlego sa gago, a Morena a re gaugele, a Morena a re emišetše sefahlego sa gago gomme a re fe khutšo e sa felego. Amen.